pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu ini tizoti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipo vakatoisa mari indiri kumba mipi yangu totanga ndichitoona diagram mumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu ndikati muna ndachi pamuri ndaiziva ndaiziva asi mafuta Eh, mafuta eh, but dai maisa ndaisamubvisi mukubi muiri mafuta ekubikisa anondomabhoirisa ari pawinegani akatonhora ndozotora midzi ye ndichikanda chi mboto zvimwe kuti mafuta aka atonhora aya kanda akuzora manje nde- ndechingonyika kaguna ndikanenge chinyika chi makabhodhoro memwe ndobva ndaisa paruoko pangu kanyika ndoisa paruoko pangu ndenyika ndoisa paruoko kana katatu kana kaviri zvedaiso ndoita se

Mozambique nekuti hameno kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kazvi zvekuti ukangosvika ipapo chete atanga kuchera kurimvura putika chuma chebasa senge hameno paakaenda ikoko haana kuzodzoka achindipa mari yangu nepakazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni nyotaura ichi ana tete vaye sanga manje kuti azouya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi iye manje haada kutondibata futi kuzoti yare kundibata atangandipa mari yangu ichi Iyo zvandakamupa izvi iye ndobva akuti uri kuda kutobatawo nevanhu kutaura kwangu kunzi hanzi mukangoona iri mosi chamuite sei mubati ndikona kuti a ngazvigare zvakadai saka mapurisa akakaudzeri nyaya yemurume uyu ndakatovaudza kuti nd- ndakamukaka twi ndakamupa nathan chiwe achitada kuwana gidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi juniors Ropa kasi- rani? kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai ko kaifudza mumwe

Ndokuda kupi? Asi wewe wandei pane zvese izvo kuti twana twande dollars. Ai imhepo idzo dzame zvangu panoti kanda kutaura hangu ai mhepo dzinzangu dzinzangu sunga kuti unongo kuita zvinhu zvakaipisisa uchiona kunge zvinhu zvisina zvisina zvisina kurema. Ndipo pandikatanga kuzozvionawo ndichiti dai mhepo dzinzangu sunga.
ndakuona hangu mwanangu ndatoona kuti ah, wakaita zvisingaitike munyika yezimbabwe vazviitwa mwanangu ndikatisa zera rako kuti ungazviwanira kupizve kana imwe mitia kuti aicho kuti niita kuti uzondeku kuti uzofembera uzodii kuti muzini mishonga yacho kuti michecho teketesei waiuri kuti aani achikuudza kuti paenda pa

Kana uri uyu unoita goma muwa makoma uchinungwa kuti chimwe chibuko nechira kubukira paseri chinyira farira so ndisiwo nditore zhinda ane mutu wandakuta ndizvo ndaita chi saka ndiani iwe hama dzako anouya kuzokuona maviri zvaizvo zvamai hapana vya unondiona asi hama dzako dziri kwakuti Eh, variko vatatu vese vana vamai vangu. Vakore avisa tunovaziva? Mudzimba dzavo?
Eh. Eh, ndivaziva.
Dzimwe wakasiya wavhara ka zvicho? Dzimba?
Eh, dzimwe dzakatokiwa. Ah, mai mune mwana vese dzimwe dzakatokiwa dzina vana. Munyepa amai chokwadi. Unoti vanhu ivo vari kuti shama dzavo newe mweya yevanhu vari wakatora newe manje ndipapa. Pakaoma ipapo. Ndiri munhu akaita zvakaipisisa ndakauraya. vakadzi nevana nevakomana nevarume chandinokumbirisa inini ndakatadza zveshomu nyika yezimbabwe ndakauraya vanhu kuuraya vanhu zvisina tsarukano chichemo changu chandiri kukumbirawo kuti mandinzwirowo tsitsi ruregerero nezvandiri kutaura high court suspense prophet water magaya rep trial